Amaguta ye ching'eni naro ataiyo, nare kogenda enkondo iga ake anga nonye nanyora, lakini bono timbwati obosio obo, nasibirie omoguko aria ng'ende gose na omonto nangabesa, ase nkorara nimbwate amarangeti lakini egento ntabwati ne matress, ero teiyo pi, yaya ero tintaeti mbang'aini. Gose goika bwanchoigwe ng'a namaroro, namona namororo, bono ngatema nainche konyanywa. Kwanyora gwatindire, kwanyora ogoitwa, yaani ogoakwa nonya na omwana ogoaka, kwabuga ng'a gaki bono inche ngoite rwao. Arenge omobe naende abwate enkoro embe, inche bweka omonyene nimokwanere gose akare korwana esegi imokwanere tagwancha, lakini bono iga. Bororobire, onye ebesa yaye iga nimotebie gaki ekero tingobwati kende nabo ekero abwate nabo akonga. Ekero atabwati agoncha ng'a gaki mama gaki konye ekero mbwate iga ngokwana. Rero bono timbwati pi bono mama rotebe mase to buna ogokora. Mwanche more gete iga ndakwana na mama oye Dominic nere atotebie igoro ya omwana oye, atotebie igoro ya enka yaye, ya toraigwe nere part ya mama mwabo Dominic nere eri eye iga igoro ya omwana oye oyi twache gotarera rituko eri iga iga iga torigirie ase amatuko amange. Erio tonyore abere atato korwa ase omoibori, nari ekoba buya kegima. Karibu sana mama Dominic. Eeh nakire ng'a mbuya mono mwake mwachire korora omwana one Dominic Mm. marieta ango ore komorisera moraa seite ere bogeche iga noo bwane mbosigisi. Tebanga obogima bwao bwa omochie iga gocha gocha na abana bao mpaka Dominic ache gosoera ime.
Obogima obo rende mbuya twamenyete korwa kare, nabo tomenyete buya korwa kare, bono rende otatiga omogaka achete agasira agatitiga iga bono intwe, omogaka oria akwetete in twenty ten, naria asirete agatitiga bono, bono rende naye ekero ekio asirete, mbatagete kominyokia na gonseri ng'a namoitire ekiagera arwarete akakwera nyomba. Bono bagacha bagantebi ng'a nki kiamoria lakini rende nabimbete amagoro, nkarorekana amagoro ayio naro amo amoitete. Bono rende bagataka kotema gonseri lakini rende abamate bagakana. Nonye nabo nabwate nonye ne enyomba igo nabwate. Enyomba y'obonyansi, lakini ekero omogaka oye asira nabo antigete enyomba eye y'obonyansi, lakini ekero abao nakwa tinde kwa bakaroberia bakang'achera achire enyomba eye, omomura na omogaka narue enka eye okorokwa Josua, bamura baye nabo bang'agachirete enyomba eye nare gocha konyara, anga bono nabo onde agachia konia akuma k'obonyansi, lakini rende korwa abwo rende mbuya tore. mang'ana ande tayio. Aba bono bataka gokong'anyia engaki omogaka agosira, bagoteba, Gwaitire omogaka mbare biabo. Abamura b'omochie oyo, abamura b'omochie oyo, lakini rende mbakwane kwanete na abaiseke, na abaiseke nabo barabwo nabo bare kong'irurukia, nkaratama ngatiga egetundu nari kanyora giachire giaikire, bakang'irurukia ngatama ngaika aria ase echaye ere mono iga aria, lakini bakaminyeka bwango bakang'irania natagete gotama ng'ende seito mbatigere egetundu nse. Lakini rende nabo nairanete na omino onde bono. Mm, pole sana ase ayio mogenderete aye. Naende rende nigo mbwate abana bane, abaiseke babere, na abamura babere. Abwo nabwo omogaka one antegerete tinchieti komenta bande, omwa abachokoro nabwo abo mbwate naende igo mbwate abachokoro batano, omosike omonene osokire. Mura oyo gotoreta arende ere bono totebi ang'o omogena oye kera nabo ang'ira asire amang'ana amange ogokina kwaye korwa natigete esukuru nantege ng'a ng'ina nakaonirie echang'a ekera bagasoma gocha gocha okobwatu kwaye chitabia biaye biri kagotwara ntebi ochenchiri naranyuomete abakungu gose mbatano ntatware sa ngoigere obogima bwa omura obo korwa gwakamonyora. Obogima bw'omomura oyo bono gagendete esukuru, agaika eclass tatabogeti esukuru, nachiete komotebia genda esukuru otabokire nocha konyora kende ogochi kogokonya, akanga bono konyora chisimi chiachire agasoa ase chisimi mono. Bono bono okobwatwa kwaye. Igachiete gotwara enge risanka ase egeteng'u omoindo ogokora aria omosubati gete omotebeti onye komotwera risanka ka bakanyora na omoiseke ororo, motwe oye otari buya igo rende lakini rende tari ng'a nere atagete okorora ng'a atagete gose omosubati omwabo. Bono omong'ina agamotomete amaguta ye ching'eni enyaroke eyio egachia egateba na kumbe omomura oyono ochire omotebirie gaki omoiseke omino nare twakwana tokamotaka komoteba riria aiche gocha tokwane. Ng'ina akarora omwana oyo aye buna atari buya buya omotwe aye, ng'a otebanire. Kagochia gocha, akanyora omwana oyo one ebate nini na omoiseke oyo. Bono omoo abaibori aba ba omo omorogi oyo omoibori oyo onyorete omwana oyo, agachaka komokurera. Ekero amokurera omwana oyo agatama gocha epaara nkorwa bogetutu gocha epaara. Bono kumbe omogaka nyene nigo arenge agasotika ati bwango akamonyora inchera. Bono naende buna amaremwa akare gose ng'aki gekoba omwana oye akarama omogaka oria akamorangeria ng'a aye aye inchuo gocha ngotebi inchuo ngotome, omwana oyo akairana. Ekero airana akagenda akamoira mpaka nyomba Akamoira bakamwasara oyio ase arenge gokora emeremo. Ekero amoire mwasara ase gokora emeremo ngokirete iga chiabeire saa inne chia botuko ngwakirwe esimi korwa iga ng'a yaya minyoka gocha ororo omwana oo igwe igwe igwe. Nkominyoka nkogenda konyora bamoitire bamoitire bono nkoboria rende nonye okorete amamocho ayio mwarenge konganya rende gaki torore amamocho ayio abwate. Lakini omanyete igo baminete bagatoa omogaka oria akabwata aka aka akamoa bakarangeria egari, bakarangeria egari ekamoira keroka, akabuga rende amang'ana aya nkeroka akoerera, naende nkaigwa ng'a yaya oirwe bosongo, bosongo abwo akagenda akamenya oo. Inkamana gotwara chistress chiaye nkarea nkaba egento ekeng'ao. Ngachenchi nkamwamatia bono nkaba ng'a nere omonto ogochia gokwa bono ase eng'encho y'ebirengererio biaye. Bono ekero omwana oyio amenyire akamenya akamenya akamenya akamenya agacha akaoroka bweka ekesi keria. Mbachie barangerigwe koti aba banyene aba mbare kogenda, barangerigwe koti mbare kogenda. Rituko erimo omogaka oria agachia akagenda keroka, akaborigwa rende ng'aki omwana oria tokomoonchia, ng'ani inwe moraro naye ninwe morarore, agotebia abanto baria be koti, omochachi oria, ninwe morarore, Bono omochachi oria akaba omuya, akamoriikera ebinto, akamoteebia ng'a Dominic, rega otaenda nyomba ande. Akamoriikera iga, agacha, akankamoorokera siko oyo okobire ne chipigipigi, na inche nkaba no- neraa. Lakini rende Bono nanyorenge mpotebu. ase eche- echela eyio, Yeah. na- nachiete agatooreka. Ekero aachire anachete nebuku yaye iga, akanyora otoroki, naende korwa erio buna abwate tweachereti nana koigwa ing'ana riaye, otatiga bono abaiseke aba akorarenta bagenda. Tinanya koigwa magoso aye ng'a gose ogosire paara gose orwanire paara gose okorire pi, iga akonya okogoserwa nomonto, omonyakontebia ng'a mama gaki kende okane rinyarebe, ngonche giare. Ateba rende ninche ng'ende, imokanie atige obochige, aye Tomaso bwaka mwana obo ande ime, yaya, otiga.
Ang'ore ase ng'a oranyuomire abakungu gocha gocha bagotwara Ee. emetinyi ebere bagenda. Ee orarentire nonye mbatano, bagocha onde naro ogocha ome bamenya na abarageri na abarageri, baimoka bagechwa gose naki bagochia barora timanyeti, bagenda. Naende omwana oyo naende otema naende oretwa. Gaki orakorire raretire abagoma basubati barabwo mpaka batano,
naretete bakomogera abatari batari kobagosera, okorora ng'a nabwo ba batara batabwati obongo bakorora ng'aki tiga toisaranse, bagenda boka. Ase eng'encho bakorora ng'a amenyete ase iga. Gose amenyete ase esa iga, naende bono nkoigwa are ng'a momura omwabo naro oo. Oko nagoteba ng'a nere nkorenta are omorugi oye, tominiki aro ase akobeka enyomba yaye, agacha ang'e anye korwa esegi. Ase iga eyio are omomaene nere bwagachete, nonye namomenterete ebinto bike, nere oretete amabati ikomi akorete ekonda, na inche nkamomentera amabati na emete nkamogorera. More oyo omokogoti?
Eeh. Okay, bono nabo aigwete ng'a nimwaye Dominiki. Eeh, eeh, amanyete ng'a bono mwananchi nimbwate mwane, ekogera ere naretete amabati tee.

Egere abekirwe nere akamonto kaye anye gokora ebinto biaye gochia aria amotigere esege yaye, nere nabo ararete nabo bareng'aine, naende tokomanya ng'a nigo ase akare gose nakabwate abanto oo. Naro ngonya komotebia are ng'a ngochande enyomba yane, nyore toragacha ororo ase ogosoera.
Obogima obo iga bwa bw'ogokina kwa Dominic. Naye enchera kwamenyete iga iga engaki eye y'amaega nantebie ng'a mama nakarosirie nonya na echang'aa ase eng'encho y'obotuki,
y'okoremera ogotokinia.
Naende abanto abange nabo bakinerete echang'aa gose nonya nabo baturigereretie bono iga. Ng'aki bwarenge?
Yaani obogima bw'echang'aa nobokong'u, nabo okonyayeka buya. kwarora ng'a agwereire. Lakini abasigari bacha bagokombia pi elfu hamsini, mbari koira na magega, mbari koira na bosio. Buna baria bakobwata na amarwa, bakoirire ime pi, onye tobwati okoakana, ime ogochia, onye kobwate nabo okobaa, naende kwagenderera, lakini na hasara. Faida teiyo.
Naigwegete okarengera ring'ana ebiasara ebi iga abanto mbitagete. Omanyete naende ekero okoo kwenga amarwa naende nkuta otaha enka tooncha. Gose goika bwancha oigwe ng'a namaroro namoa namororo bono ngatema nainche konyanywa. Bono nsa chinde kwanyora gwatindire, kwanyora ogoitwa yaani ogwakwa nonye na omwana ogwaka. Kwabuga ng'a gati bono inche ngoiterwe egento kiagerete ngatiga enaite tu. Ngaka esabu nimbwate abana bane ndakure ende ng'ai nkobatigera ore oyo nanyari ekitaai yaya. Nkanyabwatwa inche ngochia inde ekanisa, ng'ina bamenyete nobogima gete rende obokong'u goeterera endagera. Ero nimenyete obogima gete nagakonto angochie. Nakonto ako naende naende buna bono eround eye buna bono ebitumba arusie ching'ende abanto baburokaniri bakoria. Buna rero tinchieti ase eng'encho etarenge. Obo bono nabo menyete obogima gete iga korende nabo nkona gocha bumba keria nkonyora naki eki bakoria. Nonya aro nobwate abachukuru babere. Abachukuru abo nabo omoiseke lakini taiyo. Iga akare gochirigura agwo Nairobi.
Nasogete? Yaya tarasoka.
Bonsi nabaye? Okay. Achete bwoye egasinya gose? Yaya.

Inche bweka omonyene nimokwanere gose akare korwana esegi imokwanere tagwancha, lakini bono igaa, bororobire nonye ebesa yaye iga nimotebie gaki rero tingobwati kende nabo ekero abwate nabo akonye, nekero atabwati agoncha ng'a gaki mama gaki konye nini ekero mbwate iga ngokwana, rero bono timbwati pi bono mama rotema ase tobi nogokora. Mwanche omorigereria onde bwensi oratebe ng'a Mark Knight, omong'ina oyo ase eng'encho nabwate abache ekero aria, naboigo nanchete abana baye, narore atagete enka yaye enya gocha bumba. Rero neko ndare gochia rero lakini oteba ng'a teiyo. Bono ore isiko. Onde oratebe ng'a Mark Knight tiatobekerera omong'ina oiga noe ne ebituma noe ne egunia. Tigo ogosukia. Yeah, ki ndateba mino naende mosesenibe. Mm. Mm.
Bituma noe ne egunia ase aiga tari are na para. Inse goika nyansi irari. Mm. Yani iga Nsa egetonga. agetonga agwo ase gwaikera. Otebe ng'a inche ominyoke gocha oye ebituma bire iga iga. Mm. Nabo bikogokonya. Sawa sawa. Nki otabwati kende nyomba aria? Nyomba arigete bono iga nigo omotorero oyio otaiyo, amaguta ye ching'eni naro ataiyo, nare kogenda ekondo iga ake anga nonye nanyora. Lakini bono timbwati obosio obo, nasibirie omoguka aria ng'entete gose na omonto nanga besa, obosio na amaguta ye ching'eni.

Naende inki otabwati nyomba?
Nesukari.
Nesukari. Chumbi aro nobwati? Chumbi ere nsini nigo rende naende nasabe omonto. Kebiriti, kebiriti kero kinkero? Kebiriti ekero ekemo. Ekero ekemo.
Enyomba mwagora ende nobwate chimattress? Abana ase bakorara? Bedroom yago nebwate egetanda? Nobwate ebirogo nyomba? Ebirogo mbire ororo. Chirugo mbiroo bitato chikosoni nchire ororo rende chi'ebirugo ebi bitato. Lakini ase nkorara nimbwate amarangeti lakini egento ntabwati ne mattress. Ero teiyo pi yaya ero tinta etimba ng'aini timbwati.
Totebe ekiana ase eng'encho nabo okonyora omonto origereiri otebire ng'a tiga maki naye tinkorere. Omong'ina oyio matiresi. Gaki timbwati matiresi aro. Nintemete nari mono riria abanto aba bare goetia bagechia koraba babochanda mbang'ete oborangeti. Nainche nkagenda bwa omosiko one gokwania omwana bakang'aa obomo, igo mbororire inde buna nki kebisa kera kinchero. Lakini eye matiresi. Sina mbwati pi nabo ngorara amaito ayio igoro nabo mbwati omonto ororo ang'e ngaki Marcelo takamenyeti buya. Omonto nabo agokora buna obegete iga. Omonto akomanya ng'aki ekemanye omonto otanya gosoa ororo origereri nabo ogokora bono ninche manyete ng'a nimbwate obogima ngete nyomba agwo obokong'u. Aye bekoimanyerete ime. Nyasae ngosinera abanto baye. Sana.
Abagusii baria bakorigereria tokomanya goetera omwana ogo gotorigi nabo okonyora ng'a kwanyorire amaseseni goetera omwana ogo. Mong'ina mbuya mono ase ogosanga naintwe. Naende nimaete ng'a goetera aye buna omong'ina Nyasae nabo agokora ring'ana naende ebinto bi'chengi. Naboigo tori gotwara bokong'u. Rero. ekware gochia gokabesa ebituma emetororo ere enga? Ekokabesa ebere. Ebere?
Mm. Inche ngokogorera emeto ere enga ebie emotorero? Omotorero mia mocha ishirini. Mia moja ishirini. Mm. Ngokogorera ande emetorero etato ase rero. Amina. Ee, Nyasaye amanye kogoseseni naigo na amaguta. Amina. Ee, na amaguta ya ching'ini ase rero. Ee, gaki. At least o. Totwara bokong'u mono ase rituko ria rero. Sawa sawa. Ayio ande Nyasaye ngokorara ogwancha kwaye. Ee, bono. Mbuya mono, mbuya mono. Nyasaye nabo agokora ogwancha kwaye. Ee, gaki, mbuya mono.
Basi, nakire ng'a mbuya mono ase eng'encho mwachire ase rero rituko rikorera omwana Dominic, ah na naende nimbwate obokong'u buna bono enchara nyomba nere ororo, timbwati. Kende gaki onyore mwari gwancha nabo mwarenge konsapoti mong'ina nonya moturire ibere erinde ndigerie enchera gochia motwe. Omong'ina otabwati endagera, tabwati obosie, tabwati ebituma, tabwati amaguta na binde bionsi. Nimaete ng'a onye gwakoniru ne story eye iga you can reach me through my number ki ndairane iga iga.